a khensa ku va mpfulele channel ya matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana ku na mhaka liya ya ku ku na vosesi vo karhi va tirhisa ximudyani kumbe va tola swilo swo karhi or vubuti vo karhi va tirhisa ximudyani kumbe va tota swilo swo karhi a hi nge ni katsa ku na vo mhani van'wanyani na vo papa van'wanyana leswiya va swi endlela yini ke. va swi endlela ku onga vavanuna or ku koka rinoko ra vavanuna or ku vavanuna va va nyika mali kumbe vavasati va va nyika mali, ku na laha mi kuma ku loko mi famba ka tindhawu te ta mahungu ta ku hungasela mi kuma ku hayi ku na group yo karhi yo vusesi loko mi ya ka yunivhesiti yo karhi laha ku hungasiwaka kona mi ta ni twisisa ku ni vulavula hi yini va kona ivi mi kuma ku matafula ya vona ya tshama ya tele hi swinwiwa swo hambanahambana ende swinwiwa swi leswiya swo durha swinene u kuma ku swi tsandza na munhu la nge hayi mina na hola or mina ni na business ro karhi loko a za a fika laha i fika ku hayi mina ni ta gcina ku xava ka nxavo wa so mara vona hayi tafula a ri heli a ni ku na leswiya mi kuma ku mi famba mi swi vulavula mi ku hayi. ku na group yo karhi ya vasesi lavaya hayi a va dakwi va chela swilo swin'wanyana laha ku va nga daku i ta xava i xavini mara lavaya va endlela va endlela ngopfu na timali i kuma ku loko a fike laha va kha va tirhisa swilo leswiya i kuma ku va lava na ntsengo wo karhi a hi nge xikombiso i kuma ku wena ka bank balance ya wena. i khome close to ma 50000 or 40000 or 1000 i xikombiso xexo va ta meka sure ku ximitswana lexiya a xi tirhisaka xi ta ku endla ku yini i n'wi tirhisa mali ya wena hinkwayo i ta kuma ku a kha a ku u nga u nga loko a xi dyile ximitsana lexi a xi veke ririn'wini a ku hayi ni kombela i ni transfera ten thousand na problem nyana a wu nge ze i i ala no ala i ta yi transfera nkarhi walowo kumbe i kuma ku ku ri munhu wa xinuna a fika a swi tiva ku sesi luya ingaku va ri mali yi kona xin'wana na xin'wana lexi a xi vulavulaka wena endle wa pfumelela ma vona se la ti ka tindhawu leti a ni ti vulaka letiya va va va kha va tirhisa ngopfu swona vo sesi lavaya mi kuma ku munhu wa kona i famba hi movha ya manyunyu i ake yindlu ya manyunyu. i na swilo swa kahle mara a nge se tshama a pfuka nampundzu a ku good morning kumbe a hi se tshama hi n'wi vona a pake movha laha khoneni a kha a xavisa swixavisiwa swo karhi kumbe va ri hayi i xavisa swilo swo karhi i na vhengele ro karhi or i na yini swo karhi leswi a swi endlaka or tithendara mara mi kuma ku munhu yaloye i tshama a ri kahle swinene because of i va a tirhise ximudyani xo karhi lexi xi vongaku vavanuna van'wanyana va tola swilo swo karhi sweswi swi toriwaka hi nga ta ka hi nga swi hlayi mavito hi ku ta nghena timhakeni ka rin'wana ra masiku ivi mi kuma ku na vavanuna na vona swi tano mandlisa ku na vavanuna van'wani mi kuma ku ma swi vona ku hayi loyiwani va ri a nga tirhi loyi mara hayi loko mo languta mambalele ma yena mi languta timovha leti a fambaka hi tona mi kuma ku van'wanyana va siye na vavasati kaya ivi mi kuma ku i ake yindlu ya mavayivayi le kaya i xavele na nsati xikorokoronyana mara loko mi twa va ri hayi hala joni o pfuka nampundzu a tshama ivi van'wanyana va hemba mavunwa va ku hayi va ri i tlanga swi swi tlangatlanga swi swi tlangatlangiwaka swo winisa winisa kasi a hi swona munhu yeleyo i ye ka n'anga yo karhi i ye ka nyamusoro wo karhi a fika a n'wi nyika murhi wo karhi or a fika a n'wi nyika ximitswana ku ximitswana lexiya xi kota ku n'wi tirhela. ma vona se mi tiva careful vavanuna loko mi ri ku fambeni ka tindhawu leti ta ta ta hungasela hungasela ka tiyunivhesiti teti ni ti vulaka mi va careful na n'wina vo sesi mi va careful hikuva vanhu lava va target-a tiyunivhesiti letiya mi kuma ku tiyunivhesiti letiya va swi tiva ku hayi loko i xava ndlilazi ya ya ya byala ndlilazi yin'we i kuma yi kha yi famba vo ma sixty rand. laha ka leta to chipa tindlilazi letiya ve nge va va xa hikuva swi vona ku va laya a ku na a va na mali vanhu lava nghenaka laha ka yunivhesiti leya hi ya ka tiyunivhesiti leti hi tivaka ku ri ku hi fika kona mali yi kona mali va ta humesa va nge chavi ku humesa ivi mi languta na madorobakulu laha ku nga na tiyunivhesiti te ta ni ti vulaka va ya kona ivi u kuma ku munhu wa kona i nghena hi movha ya mavayivayi a fika laya a fika a yenga jahajaha ri n'wi nyika mali se mi va careful hi mhaka.